Susana Cemileva, Cezve. Siz lezetli qave nasıl pişirilmek kerek olğanını bilesiñizmi? Qaveniñ yüksek keyfiyetinden añlağanlar, qaveniñ daneleri eñ yahşı olması kerek dep aytırlar. İnsanlar içün etrafımızdaki ekologiya müim olsa, olar, Temiz çoqraq suvu olmaq kerek, dep aytırlar. Ağız tadını bilgen insanlar ise, Qavege qaymaq, tarçın qoşuñız ve yanına şeker qoyuñız, dep aytırlar. Qıymetli insanlar içün bir kereden pişirilgen qave Eñ lezetli qavedir, dep ayta edi menim qartanam. Sizge cezve, qave ve tılsımlı örnek aqqında masal ikâye eteyimmi? Aydı, diñleñiz. Çoq vaqıtlar evel Qırım köylerinden birinde Mustafa adlı merametli bir insan yaşağan. Mustafa beyniñ qavehanesi bar eken. O qavehanede köy sakinleri bir filcan qoyu qave başında üle içmek ve kelgen tüccar, seyyah, qomşu köyleriniñ musafirlerinden çeşit ikâyelerni diñlemek içün toplaşmağa sevgen. Ara-sıra bir de bir tüccar qavehanede bulunğan bütün ziyaretçilerge qave sımarlay eken. Öyle olğanda Mustafa bey yüksek sesnen nevbetteki qave filcanı içün para alınmaycağını, amma musafirler içün qaveni sımarlağan adamnıñ adını aytmağan, çünki zenginlik ve paranen maqtanmaq ahlâqtan tış bir areket sayıla eken. O zamanlarda urf-adet öyle olğan. Qaveqane divarları musafirlernen beraber pek çoq. çeşit ikâyeleri diñlegen. Amma olardan birisi pek güzel olıp, daima qaveqaneniñ ziyaretçileri tarafından yañı kelgen insanlarğa ve musafirlerge añlatıla eken. Sizge de onı diñlemege teklif etem. Qırım şeerleriniñ birisinde, eñ dülber Qara deñizniñ yalısında İsmail adlı bir genç yaşay eken. İsmail Allah tarafından eşitilgen manasına kelgen bir addır. Balalıqtan İsmail tenekeci zenaatını ögrenip, bu işni o qadar yahşı menimsegen ki, er kes oña sayğınen usta dep aytmağa başlağan. İsmailniñ müşterisi ve o yapqan şeyleriniñ alıcıları pek çoq eken. İnsanlarğa ev işlerinde daima teneke taslar ya da suv içün qumanlar kerek olğan. Amma ustanıñ eñ meşur malı İsmailniñ kendi ellerinen yapqan cezveleri eken. Künlerden bir kün İsmail tüşünde öz eşyaları içün acayip bir örnek körgen. O örnekte servi ve yüzüm dalları örmelengen lâle ve badem tareginiñ çeçekleri hoş qoqu saça eken. Bu, Qırım toprağınıñ baar güldestesi yanında bülbül oturıp pek güzel yır yırlay eken. O zamanlarda örnekte olğan er bir timsal ayatnıñ müim qısmını añlatqan, amma İsmail o timsallerni oqumağa istemegen, tek örnekniñ acayip dülberligini körgen. Uyanğanınen, İsmail ustahanesine çapıp, tüşünde körgen mücizeviy adiseniñ resimini yasamağa istegen. Usta, o tılsımlı örnekni er kün yapqan eşyalarında tekrarlamağa çalışa eken. Müşteriler ayğetlenip, usta tarafından evelden körülmegen tas, tabaq ve cezve çetlerinde yapılğan örnekleriniñ dülberligini maqtasa da, İsmail kün-künden daa da kederli olğan. Oña köre, örneklerindeki bülbül ötmegen, lâle hoş qoqu saçmağan, servi de iç kimseni oqşamağan. Körgen mücizeni nasıl etip tekrarlamağa mümkün? Bu sual İsmailni kün-künden daa da çoq qıynağan. İsmail tüşünde körgenlerini ayatqa keçirmege ümütini coyğanda, şeerniñ limanından Türkiyege gemi ketkenini eşitken. Türkiyede men mıtla hayırlağan örnekni demirde oymalamağa ögretken ustalarına rastketiririm, dep İsmail qarar alğan ve yolğa azırlanıp, ana-babaları ve sadıq müşterilerinen sağlıqlaşmağa başlağan. Episi onıñ ketmesine pek kederlengen, amma oğurlı yollar aytıp, İsmailniñ tezce Qırımğa qaytmasını tilegenler. Türkiyede İsmailge ustalarnen tanışıp, işniñ çeşit inceliklerini ögrenmege hısmet olğan. Aynı vaqıtta o türk ustalarına da öz bilgilerini aqtara eken. Bir yılnıñ keçkenini duymayıp, İsmail qaytmağa azırlanmağa başlağan. Artıq men daa da mearetli usta oldım, o tılsımlı örnekni mıtlaqa tekrarlap olurım, dep öz-özüne aytqan usta. ve sıcaq Türkiyedeki qazanğan yanı dostlarınen sağlıqlaşqan. İsmail öz ustahanesine qaytqanda, ustahane oña pek öksüz ve boş körüngen. Maden üstüne çöküç urmay, ocaq yanmay, dam üstünde tütün tütemiy. İsmailni körgen bütün ailesi soqaqqa çıqqan. Episi Türkiyedeki ayat, anda ögrengen şeyleri aqqında eşitmege ve qıdırğan bilgilerni ketirdimi, yoqmı dep bilmege istegen eken. Bütün soy-soplar ziyafet, subet, körüşüv sevinçinden boldurıp yuqlamağa ketken soñ İsmail ustahanege ketip çalışqan. Çoqut sesi çalmağa, ocaqta ise quvançnen odunlar kene çıtırdamağa başlağan. Ustanıñ elleri ise dülber örnek yapqan. Sabasına episi ustanıñ yañı icadından ayretlene, amma İsmail evelkisinden daa da kederli olğan. İsmailniñ ustahanesinde yapılğan yañı örneklerni baqqan adamlar arasında Genç bir qız bar eken. Onıñ adı Gülnar, yani nar çiçegi manasını bildire eken. O, etrafında hoş lâleler ve servi dalında oturğan bülbül örneginen oymalanğan cezvege yaqından baqmağa istegen, amma insanlar onı ep arqağa ite ekenler. Niayet, o cezvege toqunıp olğan. Şu ande bu cezvege İsmail ustanıñ parmaqları da tiygen. Eki yaş insannıñ eller sıcaqlığı örnekniñ ince sıñırlarından aqqan ve apansızdan cezveniñ er bir qısmı, er bir sızıçığı, çiçeklerniñ er bir yapraçığı nur saçmağa başlağan. Bu ande İsmail niayet bülbülniñ yırını eşitken, er bir lâle ve badem teregi çiçeginiñ hoş qoqusını, Servip tağınıñ yumşaqlığını, yüzüm dalınıñ küneşli mamurlığını duyğan, közlerini köterip, İsmail dülber Gülnarnıñ baqışınen qarşılaşqan ve artıq sözler kerek olmağan yaş yürekler sevginen alevlengen usta tılsımlı örnekte onıñ içün bir mana saqlı olğanını añlağan Servi ve Lâle yaş oğlannı Yüzüm dalı ve çiçek açqan badem qıznı temsil ete eken, bülbülniñ yırı bu eki yaş yürekniñ yırı eken. Gülnar, közlerini çekip, kelinçik çiçegine beñzep qızarğan ve birden evge çapıp ketken. Yaşlar arasındaki olğan bu añ İsmail babasınıñ diqqatlı baqışından gizli qalmağan. Ve yaqın vaqıtta dülber qız Gülnarğa qudalar yollanılğan eken. Qız nişan bahşışlarına açqanda sevgi başlanmasınıñ sebebi olğan cezveni körgen. İsmail ve Gülnarnıñ toyu şen-şeramet ve zengin keçken. Bütün köy usta ve onıñ dülber kelinine aileviy baht tilegen. Çoq yıllar devamında Gülnar qaveni onamlı cezvede pişirgen. O qaveniñ qoqusı Qırım yellerinen bütün etrafğa yayılıp, evli olmağan yaş oğlan ve qızlarnıñ yüreklerine kirgende olarğa biri-birini tapmağa yardım etken yanı sevgi ve yanı ailelerniñ ateşi meydanğa kelmesine sebepçi olğan eken. Eger bu qoqunen araları bozulğan insanlar nefes alsa, olar barışqan. Bazen bu qoqu hasta ve taqatsız insannıñ burun deligini qıtıqlağan soñ o insannıñ hastalıqnen küreşmege ve tüzelmege küçü kele eken. İsmail ve Gülnar uzun, bahtlı ömür yaşağanlar, olarnıñ nesilleri ise bu vaqıtqa qadar o sevginiñ tarihını qırımtatar örnekleriniñ ikmetli timsallerinde oqup olalar.